Njĩta ũgĩkũyũ, Mĩcũhĩ mũrũ wa Njinji, ha marika merĩ ma wathani, ndĩ wa rika rĩa Irũngũ, nake Mwangi nĩ baba. Ndĩ mũithĩrandũ wa mbarĩ ya Makũmi, o kuma kũrĩa Mũrang'a, nĩkuo kĩhumo kĩa ũgĩkũyũ, kana nĩkuo twĩtaga Metumi ndigi magũrũ. Ngũnyite o rĩngĩ ngatho thĩiniĩ wa channel ĩno itũ ya Gĩkũyũ Kĩega Channel. harĩa tũrĩthomithanagia kana harĩa tũthomithanagia ũgĩkũyũ ũrĩa wa ma na ũgĩkũyũ ũrĩa ũratwarana na mahinda marĩa tũrĩ. Nĩ wega twambe twĩyũrie mũgĩkũyũ nũ? Na nĩ worio ũngĩũrio kana wĩ mũgĩkũyũ no ũconoke hihi kumbũra wĩ mũgĩkũyũ? Ũngĩũrio kana wĩ mũgĩkũyũ no wĩtigĩre kuga nĩ ma ndĩ mwana wa gĩkũyũ na mũmbi? Reke twambe tũmenye gĩkũyũ nũ na kĩhumo gĩake o tũgĩthiaga kahora nĩ getha o na hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ kuga ndĩ mũgĩkũyũ wa mbarĩ ya ng'ania ndũrathiĩ kuga ũkĩinainaga tondũ nĩ ũramenya wĩ mũgĩkũyũ na gũciarwo wĩ mũgĩkũyũ ti kũhĩtia ona gũtuĩka ndwakĩrĩ wendi waku nĩ gwĩkora wekorire wĩ mũgĩkũyũ, ũguo reke tũgerie gũtungata na kũgitĩra ũgĩkũyũ witũ. Nĩ thayũ. Kĩhumo gitũ twĩtĩkĩtie twaumire kwĩ mũthuri wombirwo nĩ Ngai, akĩigwo kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga, na mũthuri ũcio ti ũngĩ nĩ Awa Gĩkũyũ. Hĩndĩ ĩrĩa Mwene-Nyaga aamũmbire, nĩ aamwambatirie haha kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga, na agĩkĩmuonia bũrũri mũthaka mũno, na agĩkĩmwĩra harĩa maitho maku mothe mo, harĩa maitho maku mona, kũu guothe nĩ ndakũrathimithĩria, ũthiĩ na njiarwa ciaku, ũthiĩ na ũthereme. Na nĩkĩo ndĩ haha ndĩ ta gĩcũhĩ, tondũ ndĩ rũciaro rwa Gĩkũyũ, na ngetĩĩra ũndũ ũcio mũno. Gĩkũyũ kuma auma hau nĩ acokire akĩheo mũtumia twĩragwo warĩ mũthaka mũno wetagwo Mũmbi na nĩwe maitũ Mũmbi. Na kuma hau nĩ macokire makĩanjia thabarĩ makiuma o kuma kũrĩa kĩrĩma-inĩ magĩũka nginya haha mũkũrwe-inĩ wa Nyagathanga. Mũkũrwe wa Nyagathanga nĩkuo kĩhumo gitũ mũndũ wothe wĩtagwo mũgĩkũyũ na mũkũrwe wa Nyagathanga nĩ kũrĩa Mũrang'a kauntĩ. sub county ĩtagwo Kĩharũ, kũu nĩkuo ũgũkora mũkũrwe wa nyagathanga, na wetirwo mũkũrwe wa nyagathanga, wa nyagathanga nĩkĩ? Hetagwo mũkũrwe tondũ harĩ na mũtĩ warĩ mũnene mũno, mũtĩ wĩtagwo mũkũrwe, na nĩ wendete mũno kũmbwo nĩ nyoni ciĩtagwo gathanga, ũguo ona mũgĩkũyũ kana gĩkũyũ ahetire, ũyũ nĩ mũtĩ-inĩ wakwa wa mũkũrwe. harĩa tũgayanaga kĩruru na gathanga, ũguo tũkauga kĩhumo gitũ nĩ kĩa nĩ harĩa mũkũrweinĩ wa Nyagathanga. Gĩkũyũ akĩrathimĩrwo bũrũri wake he irĩma kana hĩndĩ ĩrĩa oririo kũrĩa maitho make mona nĩ ahotire marũgamĩte Kĩrĩnyaga nĩ aikirie maitho make mwena wa kĩanda na akĩona kĩrĩma gĩa kĩrĩma mbogo kana nakĩo na gĩkũyũ gĩtagwo kĩrĩma kĩa njahĩ aikia maitho mwena ũyũ ũngĩ wa kĩanda, ah, wa kĩanda kana wa mũhuro nĩonire kĩrĩma kĩngĩ gĩtagwo kĩa mbiroiro na nĩkĩo mũthũngũ oka etire Ngong Hills no, no kũringana na ah, kĩũgĩkũyũ kĩega gĩtagwo kĩrĩma kĩrĩ mbiroiro Nĩarorire mwena wa ithũĩro, nakuo nĩonire mũtambũrũko, tondũ onire irĩma nyingĩ, akiuga ici nĩ, kana ũyũ nĩ mũtambũrũko wa irĩma. Na nĩcio ciĩtagwo cia Nyandarũa, na mũthũngũ oka nake mũcenjia ũcio, nĩokire agĩcenjia akiuga ciĩtagwo Nyandarũa Ranges. No icio nĩcio irĩma iria inya cia Gĩkũyũ, kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga. nĩho hau twĩtĩkĩtie Mwene Nyaga aikaraga, kana gĩkũyũ etĩkĩtie Mwene Nyaga aikaraga, kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga, nĩkĩo Mount Kenya nĩ gĩacenjirio nĩ mũcenjia ũcio wĩtagwo Mũthũngũ. He kĩrĩma gĩa kĩa Njahĩ, nĩkĩo gĩa kĩrĩma Mbogo, kĩrĩma kĩa kĩa Biroirũ, nĩkĩo Ngong Hills, na mũtambũrũko wa Nyandarũa. Nĩ thayũ.